Ok, bon tarde, bon tarde na tur hende, televidentenan, muchanan, hobennan, mayornan, tata, mama, tio, tante, tur hende bon tarde i bon bini un bia mas den un video vlog. Mi ta pidi despensa pasobra ku nos a tarda hopi, promé ku nos por a sigui ku un siguiente video vlog, pero ya esaki debí ku tabata vakansi i nos tambe ta tin ku. Traha nos planesnan i hasi algun kosnan ku ta un tiki mas priva. Pero nos ta kontento di ta ei bèk i awe mi ta lansa mi video vlog atrobe di nobo ku un topiko ku mi ta haña ku durante e temporadana aki ta hopi importante pa tin. E topiko aki ta komunikashon, dikon mi ta keda papia tokante di komunikashon. Pasobra ku, ya, den e fakansi ku mi mes a pasa aki, mi a mira ku diferente biaha, diferente kosnan ku nos a bai hasi, por a sali bastante mas robes. Ya, tin par kos ta bai robes, tin par kos a kana manera mi tabata ke òf manera nos tabata ke pa el a sali, pero ta tin kosnan ku a sali kompletamente robes. Anto esaki ta falta di komunikashon, ta pone ku. Nos no a logra nos metanan cu tabata bastante leuk y positivo pa haci. Di como ke papia eigenlijk tocante di comunicacion? Anto, bou di comunicacion, kico ami of kico nos por comprende bou di comunicacion? Na prome lugar, ami kier a splica cu comunicacion ta algo entre dos persona, no necesariamente e mester ta persona, Pero e por ta e por ta un obheto tambe, pasobra mi ke splika pa bo por komprondé mi den mihó manera posibel kiko un komunikashon ta. Komunikashon ta ora ku bo tin dos punto, anto tin un señal ta pasa di un punto pa e otro punto. Ora ku e señal aki pasa, se ke nos ta yama komprendementu. Tin ora tin bon komunikashon, tin ora tin mal komunikashon. Di mes ku mal komunikashon e un punto òf e otro punto no ta risibí e mensahe ku tin ku wòrdu pasá na un punto òf e otro punto. Dus, mi ta haña ku hopi hende mester, inkluyendo mi mes, pasobra mi no ta perfekto, pero mayoria bia nos ta traha riba lokualnan ku no ta perfekto, mi ta haña ku hopi hende no ta kòrda e bon maneranan di komunikashon. Pa bo por komuniká ku un persona, bo mester por sa kon pa bo por trese bo mensahe dilanti pa e persona i tambe bo mester por sa kon pa skucha e kontesta di e persona. Pasobra komunikashon no ta un banda so, komunikashon ta papia i risibí, papia i skucha òf duna i tuma. Laga nos bisa nos por duna un ehèmpel di esei. Loke ta pasa ta ku mayoria di hende tin diferente manera di komuniká i no ta tur hende ta komuniká e mesun manera, pero nos tin puntonan general ku nos ker a toka pa un hende por kòrda kiko ta parti di komunikashon. Loke ta importante ku ami ta semper nos bo por papia, semper bo por papia, semper bo por bisa lokual ku tin bo na bo mente, wèleswar mi por kontestá, mi tambe por reakshoná pasobra mi ta hende, mi por reakshoná ku. Por ta sentimentonan no mesun kos òf por ta mi por rabia. Pero e punto ta ku lo bo por papia. Bo por yega serka mi i bisami tal i tal i tal. Anto mi tambe lo, en mi kaso, lo duna bo e mesun mensahe bèk. Loke ku a sosodé ta diferente kasonan ku mi a mira ta ku hopi hende ta kla pa bisa bisa bisa algu pero no ta ègt kla pa skucha ke ku e otro banda tambe tin. Anto esaki nan ta mustra ku eigelik e persona no sa kon pa komuniká. Ta importante pa nos kòrda ku ora nos ke duna algu òf ora ku nos ke bisa algu òf ora nos ke trese un mensahe over, nos mester sa e puntonan di bon komunikashon. Pa ami, te kende momentunan ku ami ta na altura di dje, por ta mi ta robes, i si mi ta robes, bos ta mag Komuniká ku mi i korigí mi. E puntonan di bon komunikashon ta, Unu, semper pronunsiá e palabranan mas mihó posibel. Anto pone atenshon na e persona ku ta risibí e mensahe pa wak si e ta komprondé kiko bo ke splika. Si akaso bo mensahe no ta bon, bo mag di kambia e forma ku bo ta treséle dilanti i splikele di nobo. Den komunikashon bo tin ku kòrda ku mayoria biaha nos ta humano i nos ta reakshoná riba puntonan ku por ta débil pa nos. Por ehèmpel, si bo ta papia algu ku un persona, bo ta bis'el e, por ehèmpel, mi no a gusta e kolor di bo T-shirt. Depende kon bo a trese e mensahe, e persona por tuma el komo un mensahe krítiko òf un mensahe pa por mehorá su mes. Pasobra si bo bai bisa e persona, Ma mi no a gusta bo T-shirt, e persona por komprondé ku ta gewoon bo tin yalusí riba dje òf ku bo tin gewoon un manera un Ya, mi no sa kon mi bisa e palabra pero bo tin mane algu kontra e persona i ta p'esei bo ta gusta di e short. Pero siendo ku abo kier a bis'el den un mion manera ku por ta e koló no ta bai kuné, ku e tin ku skohe algu ku ta klòp kuné no tin ki mas mion. Esakinan ta puntonan ku mi ta haña ta importante pa un hende por tene kuenta kuné. Anto mi ta kurioso pa sa kiko bosnan tambe ta pensa den e liña di komunikashon kiko ta e mion manera. Ami a duna ehèmpelnan awor ei tokante di kon pa papia Pero mi ta mas ku sigur ke sa for di bosnan, ehèmpelnan kon pa skucha. Pasobra tin ora mi ta skucha pero mi no ta paga atenshon, òf tin ora mi ta paga atenshon pero mi ta skucha. Tin un diferensha hopi grandi den esaki, pasobra tin ora bo tin e persona ta bo dilanti, ta wak bo, e ta pagando atenshon, pero kel a skucha bo ta algu totalmente diferente. Lo ta great pa mi tene bosnan opinion, bosnan mag skibi, bosnan mag email, mi tin. tur diferente maneranan di komunikashon riba e Facebook, riba Youtube, riba Twitter, bastante mas e bishita nan tur. Si bo tin un reakshon, mi ke skucha, anto asina nos por sigui dialèkt, un dialekto riba e puntonan ku mi a kaba di trese dilanti. Pa mas pregunta bo por yama e number ku no ta skibí abou, pues e number ta privá. Pero bo tin mas libremente di subi Skype i papia ku mi i nos ta wak kon pa nos por sigui ku e dialekto. Esaki tabata a tur pa den e momentonan aki di mi video vlog. Sigur lo bai tin mas pasobra komunikashon ta un area hopi grandi i tin diferente puntonan mas ku nos tin ku diskutí òf ku nos tin ku traha un dialogo kuné. Pero eseinan ta bini a base di kon e reakshonnan ku mi haña for di bosnan ku ta e públiko. Danki pa skohe un biaha mas, nan ta pasa un felis atardi.